ताब उठते तऽ देखियौ मिथिलावासी अरविंद झा जी आराम से उठा रहल छथि आसन उठा रहल छथि तऽ ई छथि पुरुषोत्तम जी तऽ बनल रहू अहाँ सब ई ब्लॉग मे ब्लॉग के शेयर जरूर करी ई मान्य सदस्य मुकेश जी छथि तऽ किछो बजियौ उसका भोज के बारे मे ई भोज भगवानक कृपासँ सम्भव छै एहिमे हमर कोनो योगदान नहि भगवानेके अनुकम्पासँ छी हम तऽ बस निमित्त मात्र छी एकदम भोज जस भऽ गेल अहाँके जय जय भऽ गेल इम्हर लागि रहल छै झाड़ू एहिके बाद फेर दोसर पाँत बजतै एकदम एकदम ई छथि आशीष जी आओर गोपेश जी एकदम बनल छथि अहूँ सब बनल रहू एहि वीडियोमे एतहि एहि लाइनमे बैसतै सभगोटे उत्तम जी किछु बजियो एहि भोज के बारे में आई भोज के बारे में किछो बजियो केहन छै हो ई भोज के सब्जी के के बनेलक हन ई भोज के हमर नाना पूछ बाबा सब नाना- मिल के बने रहिए आ नाना के नाम की छी प्रेमचंद चौधरी अहाँ कहै की छी अपन नाना के कहाँ किछु की कहै छी अहाँ तऽ देखियौ अहाँ सब गोटे आ दोसर अम, पातिके तैयारी भऽ रहल छै एतऽ सब बीस गेल यऽ आओर एहि पर सब गोटे बैसता आओर एखन बैसैके लेल तैयार भऽ गेल छै तऽ बनल ओहि ब्लॉगमे देखियौ अहाँ सब आदमी एते बनै छै तरकारी देखियौ ई छै कृष्णा अहाँ सब आराम से लागल रहू चूड़ा जा रहल छै एकदम मोनू जी अहाँ किछो कहियौ अरे किछो बजियौ ने अहाँके मित्र एहिठाम भोज छी किछो बजियौ अहाँ कतेक एंजॉय केलियै हन से बजियौ अब एंजॉय की करबै दादी हमने के लोग हम एंजॉय की करबै ओतऽ से चूड़ा आबि रहल अछि चलू अहाँ सबके देखबै छी जे सब बैठलै हन और जिनका सबके की सब पढ़लै की सब नहि पढ़लै हन देखियौ अहाँ सब बनल रहू एहि बेर पुरुषोत्तम जी इम्हर पानि बैठ रहल छै कियो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम बाबू देखियो कतेक स्पीड में पुरुषोत्तम के हाथ चले छै आ बुचिया एम्हर ग्लास बैठ रहल अछि देखियो एम्हर भाई सब बैसल छथि मान्य मुकेश जी के एहिठाम जस जस भऽ गेलै आ उद्धव जी छथि हमर सबके छोट भ्राता मिथिलावासी आब कार्यकर्ता सब खाय लए बैस चुकल छथि और ई हमर सबके कार्यकर्ता छियथि मतलब अंकल छथि चाचा जी कृष्णलाल चौधरी और हे- एकदम और ई कार्यकर्ता सब बैस चुकल छथि और हम सब जे छी से एहिके बाद बैसब तऽ तऽ अहाँ सब बनल रहू एहि वीडियो में ई कार्यकर्ता सब छियथि किछु कार्यकर्ता सब बाकी छै से एहिके बाद खेते तऽ ई अंकल छथि हमर सबके एहिके बाद ई एकदम इहो पंडित जी पंडित जी एलथि हन आइ और ई हमर सबके भाईजी छथि किशु कुमार भाईजी एकदम और पंकज भाईजी सेहो बैसल छथि पंकज भाईजी बैसल छथि ना पंकज भाईजी किछो बजियो भोज के बारे में अति सुंदर छै हम की बजिए एहि बारे में अति सुंदर एकदम हमर सबके श्रेष्ठ ई भाईजी छथि हिनका ई भाईजी तऽ हमर सबके पिता तुल्य छथि एतेक श्रेष्ठ छथिन से एकदम तऽ देखियौ अहाँ सब गोटे आ एकटा चीज हम और देखबै छी ई दादा छथि आ दादा के एकटा सवारी छै से देखियौ अहाँ सब गोटे दादा खाय या नहि खाय दादा सबसँ पहिने से एकरा जरूर खुएतै आ भैरव बाबा छथिन ई आ दादा के सबसँ प्रिय चीज छियनि ई ताहि दुआरे एकरा स्पेशल चीज देखियौ पात लगा कऽ दही चूड़ा खा रहल छी सब्सक्राइब करू जरूर करू लाइक शेयर और सब्सक्राइब सेहो करू अहाँ सब गोटे और देखियो ई कुत्ता खा रहल छै तऽ ई कुत्ता के गैर झरक रहल छै ताहि दुआरे दुनू आपस में लड़ाई करे के लेल तैयार छथि पूरा फरम फरा भऽ जेतै तऽ देखियो एतऽ ई सब आराम से खा रहल छथि तऽ विष्णु विदुर जी अहाँ किछो बजियौ तऽ भोज के बारे में केहन स्वाद छै एकर

और अहाँ भोज के बारे में बजियो ई भोज के स्वाद केहन छै हाँ विष्णु जी एकदम ताहि दुआरे एकदम बढ़िया एकदम एकदम और किस कुमार भाई जी बाजियो सब तऽ सरकारी केहन छै भैया दादा छथि और दादा के मेरे दोस्त सामने बैस बैस गेल छै दादा के दोस्त प्योर दादा के दोस्त छियै ई। खाना खाय के ओतऽ से आ देखियो एतऽ दादा के लग में आबि के बैस गेलै ई होइ छै वफादार जानवर एहन इंसान नहि भऽ सकैया मिथिला में जानवर से कतेक प्रेम कयल जाय छै अपन पात आगा से कह के कुत्ता के देलखिन खाय के लेल और कुत्ता के दही खट्टा लागे छै ताहि दुआरे चीनी सेहो दियाबे छथिन बताउ एतेक प्रेम कतौ देखने रहियै अहाँ सब ई इएह प्रेम एकरे स्नेह कहल जाइ छै लगाव भऽ गेल छनि दादाके बताउ देखियौ आ बैस कऽ खुआबै छथिन जरूर कमेंट करू अहाँ सब गोटे जे एकदम कमेंट जरूर करू अहाँ सब गोटे एतेक मिथिलामे देखियौ कतेक सुन्दर प्रेम छै ई प्रेम कतहु नहि भेटत अहाँके मतलब देखियौ चीनीमे लेट भऽ गेलै ताहिके लेल दादा लड़ाइ करै छै चीनीमे लेट भऽ गेलै कुत्तासँ एतेक प्रेम छै जे चीनी दुआरे दादा लड़ाइ कऽ रहल छै आ बताउ ई प्रेम कतहु अहाँके भेटत ई मिथिलेटामे भेटत देखियौ कुत्ताके लेल चीनी मंगायल गेलै हन बताउ अहाँ सब अहाँ सब दिसन एहन होइत हैत प्रेम कुत्ताके लेल चीनी मनायल गेलै हन स्पेशल चीनी आ बताउ देखियौ अपन हाथसँ खुआबै छथिन सानि कऽ देखियौ ई प्रेम कतऽ भेटत अहाँके बताउ अहाँ सब आओर इम्हर भोज समाप्त भऽ गेलै हन सब उठि रहल छथि एहिके बाद हमसभ खेबै तऽ अहाँसभ बनल रहू एहि वीडियोमे हमहूँसभ देखायब अपन अपन खाना आओर लाइक सब्सक्राइब आओर शेयर जरूर करू अहाँ सब गोटे देख रहल छियै मिथिलावासी ओ तोर खेलाके बाद कार्यकर्ता आब हमसभ कार्यकर्ता बैस चुकल छी आओर एहि साइड जे एहि साइड जे बैसल छथि ई मित्र छियै ई मान्य सदस्य मुकेश जीके मित्र सब बैसल छथि एहि साइड तऽ आउ देखियौ आब केना केना होइ छै से देखियौ चूड़ा पड़ि गेल अछि आब दही पड़तै इम्हर अविनाश चचा हमर सबके चचा छथि और उम्हर गोपेश भाई जी अरविंद जी आशीष सब बैसल छथि और आइ हमर मित्र सेहो बैठ रहल अछि तऽ मित्र रे मित्र रे पानि दी कनिए पर देख रहल छी अहाँ सब आइ मान्य सदस्य जी अपने दही परसै के लेल तैयार भऽ गेल छथि तऽ बनल रहू एहि वीडियोमे आओर देखैत रहू अहाँसभ देखियौ आइ मुकेश हिनके ई काली पूजा समितिके छोट मोट सदस्य छथि आओर हिनके एहिठाम आइ छो- आइ हिनके एहिठाम आइ दुआसाके भोज छलै मान्य सदस्य जी आबि रहल छथि दही परसैत आओर साथ साथ बुचियो छथि तरकारी परसैत सदस्य जी, किछो बजियौ अहाँ

हमर साथ देलथि संगे एते ग्रामीण आ जे जिनका मूत रहनि हुनको हम धन्यवाद देबै जे एते धन्यवाद तऽ ठीक छै अहाँ सब अ, वीडियो एते हम विराम करै छी अहाँ सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर सब करू और काल्हि पार्टी छियै सेहो देखायब अहाँ सब गोटे के तऽ बनल रहब इएह ब्लॉग मे